na nĩguo tũrĩaga Ĩĩ. mwiroreri geithĩka nĩ ndakũnyita ũgeni na gĩtĩo thĩinĩ wa andũ digital channel njĩtagwo kĩng'ori wa ngeci na ũmũthĩ Ndĩ mĩbutĩti-inĩ ya kũndũ gwĩtagwo Thogoto nĩ Kiambu County, kũrĩa tũrathiĩ gũcemania na mũthuri wĩtagwo Benson Mũrĩu, ũrutaga wĩra wa mwanya mũno wa gũthondeka mbete kuuma kũrĩ mathiriba kana makoin macio ma tene a mateni, a matururu, a matũi, icio nĩcio ahũthagĩra gũthondeka mbete igaikara ciĩ thaka. na ikahũthĩka kinya gwĩka ũhiki. Reke tuone wĩra ũrĩa mũrĩu arutaga na ũrĩa aihũragia kondo gake ka nyeni. Ririkana gũ subscribe na ũhihinye ka kengere kau ke hau ka notification nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa twamũrehera andũ a mwanya ta aya rĩ, ũgakĩmonaga na ũkamenya hĩndĩ ĩrĩa tweka ũguo. Twende kazi. Bwana Mreu, wekuo

after guka witũ ehera agĩtigĩra mama nake mama akĩehera akĩndi- Agĩgũtigĩra. akĩndigĩra rä u we tå rä o hau hagåtiganä ra rä wä na bamä ndĩ na bamĩrĩ ndĩ na imwana Eh, imwana icio nä ciambä tie gå ciruta wä ra å yå matiendete o tondå nani itendete kuonio nä mama tondå ndanyonetie no ti ndakĩnjĩra ũkanguonie ũkanguonie ngetu ũrĩa ndĩ mbicĩ ũraita ndarigwo nĩ kĩ areka Ĩ, ndonaga rĩ wĩra bane bane Ĩ, no ndacagĩ kũmenya nĩ wĩra arutaga ehera hĩndĩ ya customer manjire gũthiĩ gwake gwetha mbete na nĩ akuire rĩu anti nĩ wa- waheire

ũrutaga kũ tondũ mangĩ ndĩrona nĩ ma mabũrũri ma na nja Eh, ma- matani maya rĩ ndathiaga gwetha kawa wa ngware ndathire gwetha kawa wa ngware rĩ nĩ ndarutaga wĩra mũ- mũritũ mũno no athiaga eh, the whole day oka na koini ithano hĩndĩ ĩyo rĩo rĩ ũcinĩte na hĩndĩ ĩyo ũretha kũ kuma kawa kawa kawa kore 46 56 kangemi ũngĩthiĩ kũu nĩ- nĩ ũkora andũ marĩte kũu na na- na tũkotoni eh, nĩ ciendagio ĩĩ nĩ mendagia Ehe. o makĩgũraga Ehe, ndiũ kũrĩa matwaraga eh, rĩu ana kerĩ manjĩrire atĩrĩrĩ weka kwa nyumba eh, hizi vitu tutakuletea wapi kwa nyumba kwa nyumba eh, thaci ndĩna nyingĩ mũno ndĩna baketi hakuhĩ ng'ima nyũmba ya makoini yani ya makeni ma Ĩ- ĩ, ya koini ici Ehe. he kũrĩa mathiaga kũruta kũrĩa itoĩ kũrĩa ma- ma- matendaga amenye Ehe. tondũ ndakĩmenya iti- Ndio ĩthiũngĩ- rĩgĩraga. Ĩ. Eh, kuo mathiaga makagũraga mbeca nini Ehe. magoka makanyendĩria 30 bob ĩmwe ĩmwe ngũraga mĩrongo ĩtatũ ĩ 30 bob ĩno kuma kũrĩ yo Ehe. no ningĩ ngĩgũra kũrĩa kawango rĩrĩ ndagũraga 10 bob Ehe. koguo rĩ ngĩkona kĩba- kĩbao gĩkĩ rĩ Eh. atĩ wa gũtira ngĩthiĩ kũrĩa kũ- stress rĩ Eh. kabaya mandehe makũrehere kabaya mandehe na kĩbao kĩ- na- na thata icio koguo o wĩra ũyũ to to we ũteithagia nĩ ũteithagia andũ angĩ ĩĩ ona manjĩraga mwi- mũico wa mweri nĩ- nĩ makoragwo ma- mabangĩte koinĩ makũndehera nĩgetha mone cia kĩ Eh, cia- cia rent eh, eh. Eh, Ũgĩ- ũrenda kuga mũndũ ũnganagia mateni maya nĩ arĩhaga renti namo wega Mhm. Eh, acio nĩ ma- eh, eh, makoragwo me three brothers Ehe. Eh, a- a- arĩa coin collectors yes rĩu mamenyaga mbete- mbeca cia- cia nyũmba cikuma mbeca-inĩ cia mũrĩu tũragira thogoto Ĩĩ, o- o- ona rĩu orĩrĩ ndĩmanengete Eh, mũndũ thirikei mũndũ thirikei mũndũ thirikei marĩa atatũ eh. Mm. Ai, ũcio nĩ- wathiĩ akarĩha nyũmba Mm, nawe hihi rĩ agĩkorwo agũrĩra ikũmi yanjĩria gĩbaũ rĩ mm, nĩathondeka mbeca nona hekorwo inigana rĩmwe ena- ena ena ngiri ciake ciake igĩrĩ hau Eh, nĩguo Eh. No no ũguo rĩu. Kaiyerenga. Ĩno yuma na rĩrĩ na gaka. Oh, yuma na kau gakĩrĩa. Na ĩ na ringi ĩno. Gaka nĩ kauma. Na ĩkũnja.

nginya gũkũ Eh, na ndio customer cihanaga kĩrĩa ciarĩ marĩ ciahanaga mũthanga wa iria eh kuo mokira maikuwa kila kitu Ehe, tu box ino nĩ ngĩ ehe, maikuwa rĩu kamũira menyete nĩ atia rĩ ehe, ngĩciria horo wa tapu ici ehe. koguo hĩndĩ ĩyo ndanyitĩtwo na na hĩndĩ ĩyo nda- ndacurikaga nĩ kũmenyeka ya koini ĩno rĩ ĩ na cira ũcio tondũ no twagĩcirire gĩkũyũ Ehe. rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ tapu ici nĩ- nĩcio ndahũthagĩra cia cia pengira watinia ko- eh, tapu ĩno haha rĩ tarĩu ĩno ĩna mbete kĩndũ igĩrĩ ĩno ĩna mbete igĩrĩ haha ta rĩu ĩno ĩno nĩ nenge ĩno nĩ ũtinĩtie Mm, ĩ- ĩno nĩ ndinĩtie haha Eh, koguo ĩno ĩna mbete ĩmwe ehe, na ĩno nĩ ĩrĩa ya design eh, eh, ĩrĩa wonaga ĩna ĩna kanyamũ haha igũrũ ehe. nona ĩrĩa ĩna burati haha igũrũ Eh, rĩu ngaruta ĩno ya- ĩraundi ngatigia gaka ke igũrũ okay Eh, na- na- na- no ici ingĩ cia hiki rĩ cio iki nĩ round oroba koguo gũtinia gaka ũ- ũtethire ndici Eh, thĩinĩ nĩ soft Eh. Ũc- ũcoke ũmĩnenehie kũringana na customer ũrĩa ekwe ũkũnenehia atĩa ndĩna ndĩna nyamũ ya- ya kũnene- ya kũ- ya kũnenehia haha haha ĩna- haha ĩna rĩrĩ haha ĩna cuma ya kũnenehia nĩ ũgũtuonia Eh, ya kũnenehia Eh, ona koguo ko- nĩ kwara macuma Eh, ona ũgĩkorwo na kĩara kigä na ndiramu no ikuneneha kinya hau tondu thickness yayo na ni cuma thickness yayo ri ni nene koguo o uri irathie nenehete noguo irathie cekehete cekehete tondu already tap ina thickness nene ri koguo unene wa kiara ri ringi ndukorwo wi munene koguo ukona bado kaini kiria

na wira yahũthĩkire kĩ kũu nĩ ngĩmĩgũra rĩ nduoĩ kana ndaugaga nĩ nĩ ya Eh, tondũ- thirĩ bado. eh, nĩ- nĩ athire value no makiuga cindike bado nĩ rariko kona ici atĩ nĩkĩ Eh, riko tenda Mhm. kwa makina magĩcikua ciothe kĩ no uze ten ici rĩ nĩ- nĩ- nĩ harĩ notice ĩrĩa yarutirwo ehe, 10 cent 5 cent 2 shilling coin ciringi ithano cia karatathi hena notice ote ĩrĩa ĩrarutirwo ya ngiri ĩrĩa ngoro ĩrathirire eh, koguo ngwĩciria ngiri ĩyo ũngĩthiĩ na harĩa barabara ũgacina rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria eh, no ngĩcina eh, magana matano maya twĩ namo kana nĩ ũkũnyitwo mm, koguo teni ndĩ- ndĩkũnyita no ciringi thumuni icio riko tenda nĩ ũkũnyita okay Mm, no 10 cent ndĩ ũkũnyita hau nĩ wagĩthomire na rĩaku ndathomire rĩakwa hau harĩ harĩ macini ĩngĩhũthĩrwo kana wĩra ũyũ waku wa moko nĩguo mwega mũno? Eh, n- n- macini cigĩkuo Nĩnguonete wĩna magnet, nĩ ya wĩra ũrĩkũ? koini yothe ũra- ũrahũthĩra rĩ no nginya ĩkorwo ĩtarĩ na magnet To- tondũ ĩ- ĩrĩa ĩna magnet rĩ ĩyo nĩ cuma Ehe, ĩyo ĩyo nĩ cuma eh. ĩyo ti njiwe rĩ Ehe, ĩyo nĩ meto okay. na no ĩgume Ehe, na no ĩgume ehe, ici cia kenya rĩ ti nyingĩ cinyitagwo no cia 94 ehe. Na itina- Ũguo ikinya mwaka na- 1994 ciothe rĩ Ehe, yarĩ coated brass na 1977 Ĩĩ, ĩyo- Yeah, ĩyo ndĩ- iranyitwo. ĩyo ndĩngĩnyitwo Ehe, No- no ici ci- cia 74 mm, ci- cia 94 ehe, ciothe nĩinyitagwo koguo ĩyo njeheragia ĩyo nĩ cuma Ehe, O- ona ici ingĩ nacio rĩ no ũkoraga ciranyitwo kuo no nginya wethe ĩrĩa ĩtareka atĩa Itaranyitwo. ĩtaranyitwo rĩu- rĩu ĩno ũkeheria Eh, Mm. harĩ eh, rĩu ũrenda kuga cuma ti njega gũthondeka mbĩte cuma to- no ĩgume ũngĩmĩtwara ĩno rĩ ũguo hena ũngĩmĩikia tĩri-inĩ rĩ mweri ũmwe ũthiĩ ũmĩore rĩ ũkora ĩrĩtwo nĩ bacteria Oh. no kwani ici ingĩ cia kenya no ta ici cia kenya ndehagĩrwo ci- cihana tĩri Eh. no wamĩthambia kana wamĩgũtha na ci- rita rĩa mbere rĩ ũcio tĩri wothe ũgaita- ũgaitĩka Waitĩka. Ĩ- ĩgatigwo ĩkoini ĩrĩa yakĩ Ya, oh, yarĩ yaho, yarĩ ho. no ĩno hena itebo ũngĩthiĩ thaa icio ũmĩthike ũk- ũkĩmĩgĩra rũciũ kana oke Eh. ũkora nĩ ĩgumire tondũ nĩ cuma Mm. Ĩĩ. Ũnyũrũ ĩno rĩ, rĩu nacio bearing ici rĩ, cikoragwo ciĩ cia mĩthemba ci- sizes tofauti Kũ- kũringana ciara iria njũĩ cia andũ cia mũ- cia mũndũ Ĩĩ, tondũ harĩ ĩngĩ ũngĩ- ũngĩona nene kana kanini rĩu tu- tu- ĩyo ndĩngĩndeithia no ici ndĩ nacio haha rĩ nĩ mbete tarĩu koini ĩyo rĩ ũrĩa wĩna kara kanini kau rĩ

Ĩĩ, hau ĩĩ, akehera rĩ ehe, ngatigwo na mbete ĩrĩkũ ĩyo, rĩu ĩno he harĩa ĩingĩrĩte eh, ĩno he harĩa ĩ- ĩ- ĩra- ĩraingĩrĩte ngwĩciria nĩ hau nona ĩingĩraga ĩĩ, no nginya ũhũre na nyundo ĩyo kinya ĩingĩre ha Ĩyo hau thĩinĩ ũthĩrĩte cuma ĩno Mm. cuma ĩyo ĩingĩre hau Ĩĩ. Nĩ- nĩgetha watinia watinia gaka rĩ ũtigwo na rũu na gĩthiũrũrĩ kĩa mbete kĩa mbete kau kangĩ nĩ gũte gũte ĩno ĩngĩ nĩ waste Ĩĩ. no nĩ kĩendagia twaingĩha guo rĩ nĩ nyendagia kiro ĩmwe magana matatũ okay Chino rĩa gũthambia thĩinĩ nĩgetha thĩinĩ ĩkorwo ĩ smooth ĩno na thĩinĩ ĩna kĩrĩa no nginya mbete ĩyo ĩkorwo ĩ smooth thĩinĩ nĩ ũndũ wa mũndũ nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendaga kwandĩkĩrwo Ĩĩ.

nĩgetha customer a- a- e- ekĩra mbeca ĩyo guoko rĩ ndĩgakorwo ĩna kĩ mũkiku ũcio wake Ĩ- ĩ- ĩ- ndĩgakorwo ĩ kĩndũ kĩ- atĩ kĩ- kĩ hamu guoko Mm, wendagia atĩa mbete ĩmwe mm, mbeca ici nyendagia ciĩ pea Ehe, ici cia kenya rĩ ehe, nyendagia 35 ehe. 3500 yes ciĩmbĩte igĩrĩ Ĩĩ. hĩndĩ ĩyo ngwandĩkĩire Mm. na ngagwĩkĩra box ĩrĩa box ta ĩno ya gwĩka atĩa Ya kũgemia. Ya- Ya- ya- ya gwĩpark. ya gwĩpack hĩndĩ ya ũhiki Ĩĩ. nacio cia cia- cia yarĩ ĩyo nĩ bronze Okay. ngwendagĩria 4500 Okay. ciĩ cierĩ nacio ciĩna cinyandĩke Mm. na ciĩna box ĩno Mm. na nĩ kũrĩ ingĩ ci- cia silver silver silver rĩ silver ĩ goro

na watua gũthondeka ta rĩu woyaga ihinda rĩigana atĩa gũthondeka mbeta icio ciĩ cierĩ Eh, mbeta ici rĩ Mhm. yendaga gũkorwo ndĩ na nyingĩ gũkũ Mhm. O- o- ũrĩa ũraci- ũrĩa ũraciona gũkũ Ah, ehe. Ira- Already nĩ ũthondekete cikorwo ciĩ nyingĩ Ehe, tondũ customer rĩngĩ nĩ kuma mũrang'a ehe, kana mĩrũ ehe. rĩu agi- agĩũka a- a- ũtuĩke atĩ nĩ gũthondeka mũthondeka rĩ nĩ mũkũ waste time okay koguo thondeka ciĩ nyingĩ koguo ona mũkorwo mwĩ ngiri igĩrĩ kanitha-inĩ rĩ mbete cianyu ciĩ ho Ehe. ciĩ ready made Ĩĩ. inyuĩ no kuoya gwĩkĩra- gwĩkagĩra guoko Eh. gwĩkagĩra guoko Ĩĩ. kwanja hĩndĩ ĩyo no akorwo na tondũ maũndũ matira- maũndũ marakĩrĩ moru rĩ Mm. ona korwo matirĩ maragĩra biũ rĩ maita maingĩ ndindaga ha Haha. ũgĩcithondeka ngĩcithondeka Ĩĩ. o Nĩgetha- wĩrĩgĩrĩire harĩ mũndũ ũrĩũka kũgũra he mũndũ kagũra Ĩĩ. Ĩĩ, ndiguaga ngoro Oh my goodness. Ĩĩ, ngũcithondeka cikare haha mũthenya ũmwe wa- wa mĩthenya rĩ icio nĩ mbeca nĩma Mm. na ici ciothe nĩ nĩ mathiriba kwa hĩndĩ ciarĩ mathiriba he ndecere mathiriba ici Eh, Ĩĩ, na cihe mũndũ ũrĩte ngĩwe nĩ ũndũ wacio na nona ti ngũre no ciĩ haha eh, no mbeca ici kwa ici ndagũrire eh. wetereire mũgũri ĩtĩria mũgũri nĩ magũka Mm. ĩno yandĩkĩtwo cathedrales et sanctuaire du français ũguo nĩ kuga atĩ gĩkĩ nĩ gĩthiriba gĩa kuma baranja no gĩoka gũkũ thogoto mũrĩu acemania nakĩo akĩhutahutia na akĩringaringa gĩgathondeka kĩndũ gĩtagwo betes cia mũrĩu thuthogoto Ũira ũyũ nĩguo ũthomete ciana ici ciĩ cukuru othe atatũ. Ũme form 1, standard 7, eh, standard 6, sorry.

eh, eh, wa itha wa wangarĩ Ehe. rĩu mathiaga ma- mathiaga makĩranaga ũguo koguo nĩ arĩa ndenderia rĩ nĩo mandehagĩra customer Okay. customer athiĩ akĩnĩ- akĩnĩ nĩ mbete rĩ ona wĩ guoko ĩ njega rĩ mũndũ nĩ agũkũria ũrutire kũ Eh. ũrutire thogoto Mm. plus facebook Mhm. Fe- facebook o- ona nĩ ndutaga customer ũmwe erĩ atatũ Mhm. kamũira ndĩgĩa na nyamũ cigwĩtwo instagram Mm. na twitter Eh. no karentini nĩ facebook Ehe.

Ĩĩ ũkiuga ũki korwo nĩ ĩthire kũrĩa yumĩte ĩcoke kana okorwo ndĩgũcoka ĩthire nĩgetha andũ manjie gwĩka mohiki na andũ methe andũ mahikanie tuone wĩra ĩĩ Mwĩroreri o toguo wakĩona magegania ma mũthuri ũyũ gwĩtwo mũrĩu wa gũkũ Thogoto nĩ atĩ ũũ nĩguo aihũragia kondo gake ka nyeni o mũthenya na kũgarũra mathiriba maya kana makoini maya akamatua mbete ici ithakarĩte ũũ. na irahenia. Na toguo agĩkwĩra rĩ, waigua mũndũ ũreka ũhiki kana makanitha maya makoragwo na mohiki maya metagwo matrimonio, mũtimere moke na nĩ akũmathondeka mbei. Onawe ũgĩka ũhiki rĩ, ici nĩcio mbete. Na ũkĩririkane gũ subscribe Andũ Digital Channel on YouTube no no ũgĩtũ support na tiri ũyũ ĩkĩrĩ hau. Niĩ njĩtagwo King'ori wa Ngeci, reke ndige mũrĩu agĩthiĩ na mbere na gũthambathambia mbete kuma kũrĩ mathiriba maya.